Merħba u nilqgħukom għal The Malta Barbecue League. Illum ħa nagħmlu dik li l-Ingliżi jgħidulha sudden death. Jiġifieri xi ħadd minn dawn l-erba' finalisti illum ħa jieqaf hawnhekk u mhux ħa jkompli għaddej għall-finali. Sander! Rajtu fejn hu l-ġurdien? Mel int kont li qed tnaqqar? Ejja 'l hawn. Mela int kont qed tnaqqar l-ikel hemm u l-ġur dien, eh? Nżiduh. Ejja. Mela hekk għallu. Titkellimx bl-ikel bħal hekk, ejja. Prime time. Mhux ta' b'xejn ma jtunix iktar prime time x'waqt tagħmilli hekk. Għalhekk. Isma', isma' Mela titkellimx lanqas bla ikel għax ma naħsibx li ħarodd sugu. Ħa nispjegalhom jien. Sinjuri, minn hawn u ftit ieħor l-erba' finalisti tagħna ħa jidħlu fil-mini market tagħna ħa jazżdu l-ikel, ħa jiġu hawnhekk ħa jippreparaw platt skont it-tema li ħa nkunu qed nagħtuhom. u mbagħad ħa jkunu qegħdin jiġġudikawhom biex wieħed minnhom ħa jieqaf hawnhekk. Ir-rebbieħ ħa jirbaħ din il-midalja u dawn ir-rigali. Ejja, għal xi ħaġa. Il-premju finali jinkludi kċina ta' barra inkluż il-barbecue u aċċessorji pprovduti minn Bull Europe u kompluta bl-irħam grazzi għal Chini Marbles valur ta' ħmistax-il elf ewro. Mejda magħmula kompletament mill-irħam b'valur ta' tlett elef u ħames mitt ewro grazzi għal Chini Marbles. Sistema ta' reverse osmosis grazzi għal Bridgepoint b'valur ta' erba' mitt ewro. Hamper ta' ħut grazzi għal Azzopardi Fisheries. Hamper ta' laħam grazzi għal Churchill Butcher. Hamper tal-ħajnt grazzi għal George Borg Limited. Voucher għal prodotti Secotex grazzi għal Flamingo. Hamper ta' ħxejjeż grazzi għal Mafime. Hamper bi prodotti Fiorucci grazzi għal Attardent Co. Hamper ta' xorb grazzi għal M. De Majo Wines and Spirits Limited. Għażla ta' prodotti Mighty Nuts grazzi għall-M Brand. Flixkun Limited Edition Gran Cavalier Sirac Jeroboam grazzi għal Emanuel Delicata. Il-valur totali tal-premjijiet hu tal fuq minn 20,000 ewro. Minn hawn u ftit ieħor ħa nkunu qed naraw dawk il-kċejjen jintlew bil-finalisti tagħna ma sfortunatament wieħed minnhom illum se tkun tal-aħħar li se jsajjar fuq il-barbecues tagħna. Mela nibdew?
Insaħħnu l-barbecues sinjuri jidħol fl-arena tagħna ħadd ħlief Marlon wieħed mill-Pit Boss Duo.
It-triq għall-finali as such ma ridhiex twila ħafna għax Hemm dejjem, dejjem sorpriża wara sorpriża wara sorpriża. Issa naħseb iktar naraha twila sal-finali, il-biċċa li fadal. Kunfidenti hija li navvanza ftit ieħor. Ovvjament il-kompetizzjoni tqalet imma naħseb kunfidenti li navvanza ftit ieħor. Dak li fadal mill-Master Griller sinjuri għalikom Daniel!
It-triq għall-finali kienet pjuttost twila, ta' gost, ħadna pjaċir, jiġifieri, kellna sorpriżi. Imma hawnhekk qegħdin illum, jiġifieri Ehm, issa naraw. Ifhem, jiena nemmen li biex wasalna s'hawn, hemm sinjali li hemm xi ħaġa qed nagħmluha tajjeb. Jiġifieri, iva, kunfidenti li nista' nibqa' għaddej fir-rounds li ġejjin. Ovvjament, il-kompetizzjoni hija iebsa, jiġifieri hu diffiċli ħafna. Wasalna s'hawnhekk ukoll kuntenti, imma ovvjament jiena nipprova dejjem immur iktar 'il quddiem. Hu Marlon Ray George tista' tgħid li l. Boss Duo baqgħu Duo sal-aħħar tajjeb ċapċipa lil Ray George.
It-triq għall-finali hija daqsxejn twila fis-sens bħala ora bħala programmi xejn tkun qed issajjar u hekk inti jgħaddi, is-siegħa ttir malajr. Imma sakemm tasal għall-finali tgħid eżempju li jmiss ħa ngħaddi, x'ħa jiġri? taraħħan hawn. U fl-aħħar, biex jipprova jżomm l-unur tal-pirrone hemm fuq, għandna lil Mauro!
Wasalt s'hawnhekk, kważi kważi għaddiet malajr ħafna, però t-triq għall-finali pjuttost naħseb ħa nara itwal, għaliex tista' tgħid li issa huwa l-vera diffiċli. Kunfidenti li ngħaddi jiddependi x'jgħidilna biex insajru x-xeff għaliex ovvjament hemm ċertu affarijiet li naf insajrhom iktar minn affarijiet oħra, jiġifieri jiddependi minn ħafna fatturi. Taf li dal-lejl għad stajt norqod, Dan.
X'għad xi ġrali? X'għad naħseb?
Jekk tgħid xi nittinata, aqas irid nismagħha biss. Le, anzi, fuq erba' irġiel qatt naħseb. Fuq erba' irġiel.
Ta' x'fantażiji għandek, sorry. Fuq daw ta' l-erba' irġiel. Iktar u iktar issa li sirt nafhom. U mhux fuq is-seks, qatt ngħid jekk jekk jirbħu daw. Eżempju, jirbaħ jien naf ħalli ma nħares lejn ħadd. Dak. Ħares lejh.
Mela dak. Jew da, jew dak. Tajjeb? Jaqsmu bejniethom ir-rigali.
Mistoqsija tajba, għandkom xi pjan? Aħna ġa mftemmin. Ġa mftemmin? Ara x'kunfidenza u intkom. Eżempju, ġħa min jixtieq il-mejda bil-fors? Il-mejda tinqasam ukoll ta. Jekk taqsamha tagħmel freġel. L-ewwel biċċa xogħol biex inġorrha, mbagħad kif ħa taqsamha. Jiena naqsam miegħek kieku. Eh anke jien kieku naħseb kieku nirbaħ jien anke kieku tkun inqlajt. Vera xittini, mejda? Le, le, jien kieku għax diġà ħdimtha f'moħħi. Il-barbecue hija.
Le, kieku jgħidlek intik il-medalja u jiena nżomm ir-rigali. Imma għandek rekordju sabiħ. U ejja toqgħodx tieħu għalik, ejja ħa ngħidu x-xef, Sinjuri, parteċipanti! għall-finali li ħa tiddetermina min ħa jibqa' u min ħa jitlaq, nilqgħu ix-Xerr! Sinjuri, għalikom Marvin Gauci!
Kif aħna, Chef? All right.
Chef.
Warajk ħanoħdu kal-drink, ejja. Ħanoħdu kal-drink aħna. Tlaqna, tlaqna. Mela, jiena Marvin Gauci, għandi 42 sena, illum il-ġurnata inni fil-industrija minn meta kelli 13 sena, kont naħdem eh, fil-kċejja minn meta kont vera vera zaħir. Inna mur ta' kċina ġi minn meta kont zaħir mal-familja tijaj, inna nu tijaj kien furnar għal-ormi, Żepp il-kanċ, kont nara l-ommi sajjar u kont kien jinteressani ħafna ukoll l-ingredjenti li tkun qiegħda titfa' fid-dix partikolari li tkun qiegħda tagħmel il-mama. U minn hemmhekk bdiet beda n-namur għalija għall-kċina. U minn hemmhekk ovvjament illum il-ġurnata għandi seba' restoranti, ħamsa Malta u tnejn barra minn Malta l-Ungarija, Naħseb illi kienet triq eh, eċitanti u interessanti ħafna u naħseb illi l-lum naħseb illi mux wasalt sawnek, pero nishtiq u koll nikber iktar fis-settur.
Marvin, kif inti? Mhux ħażin, tajjeb ħafna, grazzi. Int all right? Aħna all right u kuntenti li inti qiegħed hawnhekk magħna. U jien kuntent li qiegħed hawnhekk magħkom ukoll, ta' tidher vera tajjeb int. Issa jien qed narak naqar ux-xan, issa jew bix-xemx jew ma nafx. Xi kedda li kelli fix-xemx. Smajt li kellek xi kedda. U ħa nagħfrilek drink.

Marvin, ma nix għalfejn ngħidu, irbaħt ħafna drabi unuri kemm għalik kemm għar-restaurants tiegħek. Imma kemm importanti li xef jibqa' jibqa' jiċċallenġa lilu nnifsu biex kemm jista' jkun jibqa' tajjeb. Jien naħseb illi fil-ħajja f'kollox mhux just biss xef illi trid tkun ikollok dak il-mindset illi inti dejjem trid tagħmel l-affarijiet ovvjament Top.
Mhux hekk? Top.
You're only as good as your last performance. Vera. Vera, ma fej jidħol ikel tgħid mara li se taqbad tivvinta iktar, li kellha kemm jeżisti, mhux hekk dejjem jivvintaw. U jibqgħu jivvintaw. Illum il-ġurnata il-teknika u l-inġinerija. Forsi l-affarijiet biex taħdem u hekk. Illum faċli biex eh, tagħmel prodott tajjeb u illum hawn l-equipment. Eh, Fil-fatt tafx niskanta, mhux biċċajt. Meta tmur ġo restaurant, u ma jkunx daqshekk tajjeb, tgħid l-ingredjenti. Ejja, imma dak ma fhimni daw affarijiet, imbagħad hemm l-aspett uman qed tifhem, jiġifieri għandek il-ħaddiema li jkunu qegħdin l-istaff u t-tim tal-kċina li da tiġihom ġurnata ħażina tiġri hu jiġri. Jiena naf wieħed li darba f'Budapest ġratlu tieħdu ġurnata ħażina. Pereżempju lili mhux waħda ħażina. Dak għadna morna duħ. Ħadna vera pjaċir Budapest morna għandu u qatt dawwarna u hekk u darba tajnih Sfida illi sakemm iddur dawra il-ferrovija. Le, dik it-tieni sfida. L-ewwel sfida kienet li nsajru fuq il-ferrovija. Huwa minnija.
Huwa minnija. U t-tieni waħda li sakemm iddur ġiex dawriet il-ferispiri sejrinha xi ħaġa mhux. U di għamiltu għall-programm?
Għall-programm, għal skit. U l-cameraman fettillu waqt illi qed jieħu da. Għandi l-ħoss li ħa nirrimetti! U jien tant kemm dħakt u kien hemm x'ismu.
Li ġrah Rodney? Beda jidħak Rodney u d-daħka tiegħu, bid-daħka tiegħu tgħidx kemm dħakt jien. U tant kemm dħakt illi l-ossiġnu ġo moħħi telaqli. Vera, tatu jisu nofs ħaż ħażin. U kelli l-platt lest hekk u f'daqqa waħda inqum u nara dawn mhux jien bid-daħk, il-platt mal-art. Taf minn ħassa li applika. Mhux issajjartu, sajjartu.
Freehand. Sevice, sevice, jiġifieri Il-ħut sajjarnieh bl-għaċtu tal-lumi u taż-żġid u taċ-ċitru. Taf minn l-iktar li skanta? Taf minn l-iktar li skanta? Tal-Ferris wheel kif raw il-King Bronx. Fil-kabina tagħhom imma. Ej ma kemm dħakt dakinhar. Ħa ngħidlek, l-unika żewġt drabi illi vera sturdejt bid-daħk. U vera tagħna.
Int tlift minn sensija, taf. Fimni.
M'għandix dubju.
X'int tisma' lil Rodney jidħak. Daqshekk tinfaq. Le, u d-daħqa ta' rodni partikolari. Isma' mar, illum ovvjament qiegħed hawn f'ambitu differenti, ambitu naqra serju, sewwa trid b'xi mod taqla' l-web mill-kompetituri tagħna. Ehm, kemm hu importanti illi anke jekk jekk jinzertawlek jien naf bħalma jista' jkun jinzertalhom illum, forsi ingredjenti li mhux daqshekk tista' tagħmel affarijiet bihom, li xorta tiffoka tipprova toħroġ b'xi ħaġa tajba. Hu importanti ħafna, jekk mhux tajjeb għalik, mhux tajjeb għat-tlieta l-oħra, jiġifieri dak il dak hemmhekk l-ejem sejrin qed tifhem. U x'jridu jagħmlu biex jimpressjonawk?
Jiena naħseb illi jekk xi narahom jaħdmu u nara l-mod kif qed jaħdmu, l-mod kif qed iżommu l-istation tagħhom, il-mod ukoll kif qed iżommu in-nar u kif ħa jsajru ċertu ingredjenti. Kollox jgħodd għalik mela.
Dawk, hemm ħafna fatturi. Mar, tlaqna ja ħanik xfulhom u jibda ja dak tiegħek. Dak tiegħek issa. Dak u għandek l-ieħor rajtek taħbih, ejja miegħi. Mela mar, wasal il-mument. biex tkunu tafu. Kif, kif, kif? Għamlilli waħda.
Wasal il-mument biex ikunu jafu għax hawnhekk nidorok idejja għax din l-isbaħ biċċa tara l-uċuħ hekk jinbidlu. Mela, malli tgħolli dawn se jkunu jafu x'iridu jsajru llum. X'jgħidulha di?
Glox, glox. U sinjuri, araw daqsxejn x'għan aqra inti ħalli nagħtik l-unur. Dawn ħa jsarru l-breakfast. Breakfast.
Issa inti tal-breakfast, int tal-breakfast. Imma. Ara vera iridu jimpressjonawni, eh? Biha kont ġej. Mela, Marvin għal min forsi mhux daqshekk mit-tla tiegħu, imma l-ikel għalih huwa forma ta' arti, mhux hekk? Jiġifieri mhux biżżejjed li eżempju tieni majjal, imma jrid ikun majjal magħmul b'ċertu mod li timpressjonani. Jiġifieri għandkom biċċa xogħol Xi ħaġa vera ovvja li huwa l-breakfast irid jiġi f'xi ħaġa impressjonanti quddiem ix-xef xeffun li għandna għalikom illum. U bħas-soltu naf li tkun qed tistennewha, din hija ċ-ċajta tiegħi tal-lum. X'tgħidli l-mara kull darba li noħdilha l-breakfast fis-sodda? Ġibu l-pulizija ta' Ħal Ħalliel! Għax qatt ma noħodhulha.
Merħba lura fuq The Malta Barbecue League u jekk għadkom ma fasslux like fuq il-Facebook page tagħna, agħfsu like u araw il-kontenuti li nitfgħu kull ġimgħa. Barra minn hekk għandna wkoll website. Il-website issa hija armata u fiha għandkom issibu lill-uċuħ ta' dawn l-erbgħa li baqgħna għaddejjin, l-oħrajn maqtugħin, ma nafx għamiltx sew jew le. U naħseb ħaqqhom, ħaqqhom. Biex qisu dak li jkun ma jitfixkilx minn għadu jilgħab u le, insomma, u jkun hemm ħafna iktar informazzjoni siewja f'din il-website, jiġifieri idħlu fiha. Nista' nagħfas ta' darba jien, anke n-nies qerduni fuq Facebook. Diġà nħraqt l-aħħar darba, aħjar li. Għidt, u ejja. Aħjar li għax inħraqt. Naqta'. Eja, naqta' u ferm.

Mauro, il-pjan għad ser jibda minn qabel. X'ħassejt kif għadnilkom li breakfast? Tifhem, breakfast normalment meta nagħmlu, nagħmlu ta' malajr, jiġifieri llum ħa nagħmel naħseb nipprova l-iktar breakfast. Mirqum?
Elaborat forsi. Għax is-soltu salzett, bacon. Għax hekk, jew toast ta' malajr. Toast u jħammar.
Illum x'għandek f'moħħok li tagħmlilna? Mela, ħa nagħmlu għandi t-salzett ġol-barbecue, ħa nużah biex nagħmel bħal pancake bil-patata, jiġifieri. Il-patata iswa tisir is-signature tiegħek, hux vera? Eh, għax tista' tidħol f'ħafna f'ħafna dishes. Il-patata m'iniex ċert jekk hux ħa nagħmilha bil-breadcrumbs jew le, probabbli ħa nagħmel waħdek u waħdek u nara liema toħroġ l-aħjar. Ġifieri ħa nagħmilha Fil-qiegħ, il-pancake bil-patata, il-patty tal-patata. Imbagħad fuqha nagħmel guacamole paste magħmul mill-avokado. Imbagħad ħa nipprova nagħmel salmon wrapped in parma ham u l-oħra in bacon, l-istess. Kollox żewġ options?
Ħa nara waħda liema toħroġ l-aħjar. Ġifieri mhux bilfors ħa tippreżentahom it-tnejn? Le, waħda ħa nippreżenta.
Ħa tgħallem l-aħjar? U mbagħad
għandi wkoll ħa nagħmel stuffed mushroom bil-baked beans. U fil-wiċċ qatt ma għamiltha ħa nipprova nagħmel poached egg. Issa naraw. Good luck, naħseb għandek pjan ambizzjuż. Ambizzjuż. Jekk Alla jrid jiġrilek jiġi kollox tajjeb. Issa naraw. Issa naraw, f'idejk.
Hawn Daniel. X'qed tagħmlilna?
Mela bħalissa qed nagħmel pineapple wrapped in bacon. Xi ħaġa friska naħseb u x'ekel filgħodu. Iva, eżatt.
Beħsiebna nagħmilhom naqgħa honey glaze ukoll għal fuq il-barbecue biex intonqha dik it-togħma tal-barbecue ukoll. Il-breakfast inkwitak? Ħasadni naqgħa biex ngħidlek il-verità. Ma kontx qed tistenna?
Le, ma kontx qed nistenna breakfast, so kelli nivvinta naqgħa affarijiet there and then, ovvjament biex ovvjament qegħdin fil-kompetizzjoni. Jiena nemmen illi ħa jkun l-iktar breakfast illi ħadna tard f'ħajjitna. Iva, vera. X'taħseb? Naqbel, naqbel.
X'għadd iktar?
Għadd nara l-guanciale?
Mela, iva, ħa nagħmel element ta' carbonara wkoll. Għandna l-bsiezen, ħa nagħmel naqa' carbonara, ġifieri ngħabbad il-guanciale, ħa nsajru, nitfa' wkoll naqa'. Jiena naħseb qed tipprova tirrepeti xi ħaġa li vera ħadmitlek, hux hekk? Darba użajna, iva, l-carbonara u morna tajjeb, iva.
So, jaf, ovvjament, imur tajjeb ukoll illum. Issa naraw. Good luck.
Thank you.
Rej.
Għajli għandek. Xinti tagħmel għajli lili. Ma. Qatta il-ħobs bħal qatt ma rajtu jitqatta qabel. Ma bħal ma tala fil-xismu, bħal ma tala eh, l-item tal-lum kienet eh, breakfast. Mhm. Menx specifiku, ġifieri tista' tagħmlu minn fejn trid. Ehm, jiena ħan prepara daqsxejn ħobs tal-Malti mixwi. Sewwa.
Fuqu ħa jkolli l-ismowt semin. Sewwa. Jekk jirnexxieli dejjem, jekk jirnexxieli dejjem, ħa jkolli poached egg fuqu. Ukoll.
Ija, u daqsxejn sos għal fuqu. Apparti hekk ħa jkolli daqsxejn patata mash bħala base. Ħa jkolli żewġ tipi, żewġ tipi ta' sausages imsajrin b'mod differenti. Ħa jkolli xi ħaxix ikun għaw fil-barbecue glazed bl-għasel u hekk. Ehm, U daqsxejn gravy għal fuq it- il- is-sausages. U taħseb li għandek dik ix-xi ħaġa biex timpressjona lix-xef? Għax da diffiċli, eh, x'jaf li għandna llum. Hemm qegħdin u bil-determinazzjoni u taħdem naqra pass pass naħseb naslu u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-palat, preżentazzjoni u kollox u mbagħad na. Naraw x'jiġri. F'idejk. Nħallik għax qed għandek ħafna x'tagħmel qisek. Għandna, għandna, ha. Marlon. U Sander. Qiegħed eżatt wara d-dell ta' ħuk u ħuk qisu għandu pjan ikkumplikat sewwa. Ija, ija, ija.
Tiegħek.
Meta smajt breakfast, ovvjament, dwar l-affarijiet tradizzjonali, x'għandek tradizzjonali fih? Ifhem, iktar minn xi tradizzjonali, li ħa nagħmel hija l-idea ta' breakfast muffin. Imma ovvjament ħa nuża baguette, imma ħa nuża żewġ temi differenti. Ħa nieħu waħda li hija daqsxejn Mexican, ħa nuża chorizo, ħa nuża guacamole, daqsxejn pico de gallo, u l-oħra ħa tkun bil qisha deconstructed breakfast se nsejħulha hekk għax ħa nagħmel ħa nagħmel ħa nagħmel scrambled scrambled sausage. Ħa nagħmlu ħa nagħmlu mill-minced beef Għandi xi mushrooms ħa nagħmel ħa nagħmel omelette imma ovvjament mhux ħa jkun il-breakfast tradizzjonali.
Tipiku li hemm bżonn għax da chef mhux ħej tradizzjonali ġifieri. Le le m'għandix dubju.
Ma nistgħux intuh qatgħa b'xi ħaġa b'xi scrambled egg eżempju biss. Le le le le le le.
Kif qed tħossok imma? Għandha ċans? Eh, fimni, jien qatt ma ġejt bit-tir li niġi biex ninqala. Ma dejjem għaddejt, eh?
Eh, le għalhekk, għalhekk, ġifieri, ġifieri ħanamel l-almu kollu. tiegħek. Nimxu minn hemm. Għalik taħdem. Thank you, thank you.
Mar, xeff attent li qed jieħu n-noti wkoll, eh? Prosit. U aħna xtaqna lilek illum, Mar. Għax breakfast. Hi xi ħaġa komuni. Imma inti meta tiġi għandek anke tieħu. Daniel sammartuhom il daw. Eh? Iwa, eh?
Sammartuhom. Tiġi għandek eżempju nordna ħuta. Il-ħuta ma tkunx mod tradizzjonali, kollha dik xi ħaġa speċjali. Naqa' twistu.
X'jista' jagħmlu daw? Fi breakfast boring biex ikunu speċjali għalik bħalma tagħmelin. Jiena naħseb illi illi li qegħdin jagħmlu xeffijiet jidher milli milli smajt sissa jidher illi ehm, diġà hemm ċertu rol ta' kreattività. Hemm tnejn tlieta minnhom illi diġà jidru illi għandhom daħlu. Qed jippruvaw impressjonaw, kell pressjoni hemm.
Kemm il-darba mort għandu rid nagħmel xi ħaġa speċjali. Warek xtaqna lilek għax naf li ħadd tkun ċerti. illi li qegħdin jagħmlu naħseb illi jekk joħroġ jekk joħroġ ir-riżultat naħseb illi Għasa si mistoqsija, x'di importanti imma, inti, bħala l-persuna li ħadd ġudika Għax għalkemm qed ngħidu isma' jridu jesperimentaw u kollox, irid ikun hemm ċertu elementi li mal-breakfast bum jiġuk f'moħħok x'inhuma dawk l-affarijiet li qed tistenna li tara fil-platt imma. Hemm minni ħawwatni, però jiena naħseb illi jekk ikollhom il-kreattività, it-togħma u l-presentation tajba għandhom joħorġu tajjeb. Imma m'għandux ikun hemm eżempju l-bajd, il-bacon, is-sausages dawn huma l-elementi tal-breakfast. Ifhimni, dak huwa tradizzjonali. Issa jiena m'iniex tradizzjonali, jiġifieri tagħmilli xi ħaġa kompletament differenti. Però

Daniel mal-ewwel mar Fhimt fit-triq tajba. Mela ara saħansah sidi.
Kieku inti ġejt ppreżentat b'di sitwazzjoni u l-ewwel ħaġa li għamilt dawwartek il-pantry biex tara x'għandna. Hekk xi idea li xkont tagħmel inti? Jiena naħseb illi illi kont nibda bl-element forsi ta' xi ħaġa nagħti. Qed tifhem? Li suħab ma' mara. Xi ħaġa nagħti. li kien hemm skoss naqsen ġew. Nivvinta xi ħaġa jien naf jew eh, tipo ta' tivvinta tipo ta' baba ganux imma bil-nuts u bil-yogurt, qed tifhem tipo ta' xi mela, ħaġa. Eh? Però, però, però. Ovvjament, ovvjament, ti tisservija fuq tipo ta' memmek rajtilhom il-baguettes u għandhom ċertu affarijiet. Jiġri, huma għandhom biex jaħdmu. dqiq staw jipprovaw jamurru. Ejwa, m'għandhom siegħa ċans kif tidher. Darba għamlulna il-njokki tal-patata. Ġieri rnexxielhom.
U sejrhom fuq il-barbecue. Njokki tal-patata
tagħmel għaf siegħa, tifhem, imma mhux li tagħmel il-ħobż siegħa. Le, imma forsi jmorru għal xi pastry, naf xi pancakes u xi. Ejja, pereżempju llum ma semma ħadd pancake. Kont dawk kont immur. Żgur, f'attent il-Maya dalgħodu.
Il-pancake imbagħad ovvjament jiena li kont ħa nispjegalek li l-baba ganux isservihom jpoġġu on a thick pancake jew xi ħaġa hekk. Huma għandhom taġnijiet u għandhom kollox. Kollox, kollox. U jiġifieri. Isma' mar,
mela allura ejja nagħmluha bil-kontra l-mistoqsija. X'ma tridx tara fil-platt? U jien ma rrid nara li jkun hemm bajda, salsett u baked beans u. Eżatt. Dik hi.
U issa li wasalna hawn, dawn huma l-finalisti. Issa. Issa li huma ma jafux, li huma ma jafux, li jiena jogħġbuni l-affarijiet li spicy, jiġifieri. Hemm wieħed għandu ċorri għandu l-imdujja.
Eh, Marlon hemmhekk ta' wara, daka semma semma l-baguette li ħajamel u tipot Mexican u hekk. Illi jiena. Ħajġennek. Illi jiena qabli fim xi issa mbagħad naraw ovvjament fil-preżentation. Kemm importanti l-intafa, it-togħma, it-teknika fuq il-barbecue. M'għandniex għalfejn insemmuha u semmejtha inti. Induru dawra.
Tagħna hi.
X'nagħmlu? Induru dawra. Mauro, ġibtlek ix-chef u għidilna f'liema punt wasalt. Mela qed nagħmel il-pancake bil-patata u fiha s-salzett li diġà sajjartu. Issa li qisha mashed potato di nkun qed nagħmilha grilled fuq il-barbecue. Imbagħad fuqha nkun qed nagħmel l-avokado. Tip ta' roast tiegħek ħa tagħmel?

Good luck. Grazzi.
Daniele, rġajna ħdejk biex xef, fiex wasalna? Mela, qed nipprepara l-affarijiet għax l-affarijiet li għandi għat-tisjir ma tantx għandhom żaħin. Allora qed nħalli l-affarijiet għall-iktar tard, nipprepara kollox u nitfal l-affarijiet iktar tard mal-ħin. Jiena mill-li smajt qabel ħat tagħmel il-pancake eh, fil-bacon. Le, m'għandix pancake. Felen? Għandi. Carbonara, xi.
Pineapple biex inħawdek. Pineapple bil-bacon, iva, ħanimlhom naħa glaze. Għandi wkoll carbonara. Baguette?
Fil-baguette, iva, dak għandi hemmhekk. Għandi wkoll hawnhekk ħanagħmel omlit, li ħandaħħal it-salzett ukoll miegħu. Dak naħseb. U kif qed tħossok li sejjer s'issa? S'issa kollox taħt kontroll. Baqgħalek 29 minuta. Jiġifieri inti fil-platt ħa jkollok tliet tliet affarijiet. Tlieta jew erba', nistgħu naraw iktar mal-ħin. Għax xef, inti trid tifhem illi skont kif jiġru l-affarijiet jinkludu. Int ħa tgħid li li jekk biex nifhimha di. Xef, jiena
sa toast nagħmel. Vera? Toast.
Kien ġie li rajtek issajjar. Affarijiet żgħar, ejja, ejja. Mbagħad niekol nħobb.
Pray. Ġibtlek ix-chef ħdejk ħalli naraw daqsxejn fiex inti, tajjeb? Nittestjawk. Tibbrifjana daqsxejn fiex int? Mela,
bħalissa qed nipprepara naqra l-patata maxxa għall-bejż li fuqha ħajkelli żewġ tipi ta' sausage differenti u jkolli daqsxejn gravy. U mbagħad għandi s-salmon hawn imqatta' cubes żgħar. biex inkun nista' nipplejtjah fuq il-ħoss tal-Malti mixwi. Jekk tirnexxi il-poach dek u issa tal fuqha. U daqsxejn karamellajz. Għandek daqsxejn gravy hemmhekk li ħajkun jgħid bejn il-patata u bejn iż-żewġ tipi ta' salzett.

Da jiġi ħu l-ieħor sewwa, ħu ħu Ray George. Dan huwa Marlon, tnejn huma Għawdxin. Marlon, tispjegalu ftit x'inhuma jagħmlu? Ejja, bażikament li qed nagħmel qed nipprepara daqsxejn il-bażi ta' fuq xiex ħa nservi hawn jew hemm għadni rrid ni. Il-baguette? Eżatt, għadni.
Tagħmel wieħed Mexican u xi. Ejja, eżatt, għad, għad, eżatt. Studja, eh, qabel ġie hawn. M'għandekx ċans tara blu. Smajthom jitkellmu.
Biċ-chorizo, għamilna xejn pico de gallo, għamilt dik guacamole bir-roasted jalapenos, għadni kif griljajt daqsxejn il-mushrooms. Għandi s-sosiġi, il-petti eżin qegħdin isiru għax ovvjament jekk ħa naffiġhom. Għandi l-bajda biex ovvjament nagħmel. Inti ħa jkollok three components ġo l-plat? Tnejn. Tnejn High Valley, tnejn. Għandek il-baguette bil-Mexican, il-baguette bil-deconstructed breakfast. U semmejt xi ħaġa oħra, le?
Le, dawk High Valley. Kapaċi semmejtilek jien. U hawnhekk għamilt xi sauces biex daw wieħed chili and lime u dan l-ieħor huwa maple syrup bis-soy sauce u daqsxejn rice vinegar. Proset.
Nibbilanċja daqsxejn il-ħlewwa. Proset. Tlaqna ngħidu naqra fuq. Thank you.
U issa tista' tgħidli mingħajr ma tgħajjat xi ħaġa fuq kull station, fuq kull kompetitur? Proset, mela,
nibdew b'Mauro għax l-ewwel wieħed li doqna. S'issa kull ma kellu lest kien il-guacamole li t-togħma tiegħu kienet tajba, kien jonqosha tikka żgħira melħ imma Naħseb illi qalli diġà, jiġifieri qalli għadni ma seasonjtux mija fil-mija. Jiġifieri qisu jaf x'qed jagħmel. Mawru ħa jagħmel l-smoked salmon bil-panċetta u bil da, għadu mhux ċert liem wieħed ħa jpoġġi fil-platt ħa jara liem wieħed. Imma jagħmel sens li tagħmel żewġ options u mbagħad tiddeċiedi fl-aħħar. Jekk għandu ċ-ċans żgur hu mbagħad jara hu liema da u jpoġġi fuq il-platt li ma jiġix tagħmel. Jiġifieri it's quite a.

Xina xini t-teknika? It-teknika hija faċli jekk tkun taf tagħmela. Tiddawwer, eh?
Tiddawwer u ġol u ġol il-ħall.
Inta.
Dak dak jaf. Dak jaf. Għax naqgħod nara l-video. Mhux għad xejn għamil li pjaċi jien għandek mhux għandek li għandek. Mhux jadaw għandek ilien. Ejja, issa, ejja ħana fuq l-istation li jmiss. L-istation ta' Daniel. Ma dak Mauro, Daniel għandu kollox preparat les biex isajjar, jiġifieri jessaċ Ma stajtx induq ħafna, kull m'għamel għamel tipo ta' duxell li huwa mushrooms imqatta' bl-affarijiet insomma u qal li ma jridx isajjar għax l-ikel kollu li għandu. Fl-aħħar, jagħmlu fl-aħħar qabel iservi, eh. Però li s'issa li għamel għoġobni għoġobni għoġobni, jiġifieri doqt il-mushrooms li għamel, kien is-season jgħat-tajjeb, Ovvjament looking forward biex induq dik il-carbonara baguette li ħajamel. U inti għadtli illi llum sellitt biskens apposta. Sellitt biżmen kif tħallini. Diġun hija. Taf x'ħenu u taf x'ġuħ għandi.
Breakfast.
Li nnutajt ukoll min-naħa ta' Daniel illi huwa nadif ħafna, jiġifieri li station tiegħu kienet pinna. Pinna. Tħaddmu kieku. Tħaddmu, timpjegah. Impjegah żgur.
Impjegah. Impjegah. Għax hu jkobbhom nodfa. Mela, pero ovvjament kollha ma kienx bil-bidu għandek Ray George kbira.
Għandek Ray George li wkoll section tiegħu huwa quite eh, eh, nadifa bħal ta' Daniel ta' Mauro mhux qed ngħidlek li kienet magħmul. Ma l-oħrajn jidru iktar organizza, però tittieħu wkoll in consideration illi illi Marlon u Marlon u Mauro bdew isajru u għandhom iktar affarijiet pereżempju Daniel ħajamel eh, tliet affarijiet jew erba' qal. Ray George għandu xi tnejn jew tlieta le erba, eħe. U se jgħoddu dawk Marlon tnejn.
Jekk inti għandek iktar items.
Żgur eh, hu għax bniedem tak iktar choice Breakfast it's all about choice, fhimt xi ngħid jiġifieri jtak iktar choice, fhimt inti meta tmur ġo hotel u għandek il-breakfast
imma jkun Nibda nieħu minn taħt biex jaqleb Minn dawk is-slava, tifhem tal-cruises. Mela, Ray George kif qiegħed sejjer? Ray George kif għedtilkom huwa quite organizzat u nadif ukoll. Ġa jaf kif ħa jippreżenta l-platt kollox. Dak il-ħin kien qiegħed jittoastja t-toast. U xi mmorna aħna tellifni u naħseb ħarqu naqra ħajkollu jerġa' jagħmel. Ħajkollu jerġa' jagħmlu miskin, ħajkollu jerġa' jagħmlu naħseb. L-impressjonatni f'Ray George kienet il-patata marx. Kellha għamilha il-coconut u hekk u ħarġet b'togħma vera interessanti.
Qed tara? Qed tifhimni x'irid ngħid?
Illum, illum jien naħseb ħajkolli nħallashom il-dawl tal-idejat. Ħa tieħu ġiex idejat, eżatt, sew qed ngħid. Mela, Mela, semma li ħa jagħmel ukoll xi xi sausages u għandu xi ħass xi x'ħa jglaze-jhom bil bil b'xi gravy u b'xi glaze ta' ta' xi ħaġa. Fl-aħħar imma mhux l-inqas.
Għandna lil Marlon, mhux hekk, illi doqt il il stenna, Marlon. Marlon tal-Guppo Mall, Mexican. Eħe. Tafx doqt il-patty tiegħu. Għamel patty tal-laħam illi ma jafx jekk hux se jħallih sħiħ Jew inkella dawk qal li niddippjah f'dak għandu sos partikolari, impressjonani wkoll. Jiġifieri bejn wieħed u ieħor qegħdin fl-istess ilma, Chef? Tlieta minnhom qegħdin hemmhekk, qed tifhem, jiġifieri. Mingħajr ma tgħidilna min hu r-raba' wieħed sewwa.
Tlieta minnhom qegħdin. Mela aħna ħammur navżawhom illi baqa' ftit ħin.
Ifhimni, kemm fadlilhom issa? Xi kwarta. Xi kwarta.
Tajjeb, tajjeb.
Parteċipanti baqgħalkom ħmistax il-minuta. Ħmistax il-minuta. L-aħħar ħmistax il-minuta ta' wieħed minnkom. Mela aqtfu parteċipanti.

Wasal il-ħin, il-ħin tal-verdett, ilek tieħu noti mill-bidu, jiġifieri ma nafx jien. Għax qabbattu jien. Eh għax qabbattu int. Għad irid jagħmel 500 words sakemm ilestu. Eh, sewwa.
Mela, dan, min ħa nibdew? Mela aħna qed nieħdu xi ħaġa ħelwa grazzi għal Maple wara kedda bħal dik. Mauro, aħna ġejjin ħdejk, ħa noħodlok il-ġelat u ħa tgħidilna x'semmejt il-platt speċjali tiegħek il-breakfast għax-chef tagħna. Semmejtu
salmon in blanket breakfast għaliex il-qofol tal-platt huwa s-salamun u rreppjat ukoll bil-parma ham u l-affarijiet l-oħra li hemm mas-salamun.
Chef, f'idejk.
Mela, Chef, x'nagħmlu, ndoqquh? Kif tħoss? Inti ma għandekx jisek furketta u sikin. Le, le, jiena kif jaqbdni hawn. Imparzjali, ma nidħolx fiha. Tlaqna.
Ray George, xamiltinna? Mela, eh, qed tippreżenta l-platt bl-isem The Hollandaise speċa għal breakfast. Issa dan biex ikun onest jien tajtulu l-isem.
Għandna toasted, toasted Maltese bread b'daqsxejn smoked salmon, fried egg u Hollandaise sauce. Imbagħad għandna daqsxejn bħala base patata mash imma b'stina differenti għax bil-coconut milk u butir u ftit nutmeg. Imbagħad għandna żewġ tipi ta' sausages, wieħed imsajjar it-tnejn on barbecue imma wieħed jitkompla fil-gravy bil-basal u bil-gravy u daqsxejn bjarbin u l-ieħor daqsxejn milħu bżar u on barbecue bi ftit żejt. F'idejk Chef!

X'jismu l-platt? Naf li kellek diffikultà. Provajt ngħinek imma su għadna ma sibniex. Ehm, the barbecue breakfast. Għax ovvjament. Ma morniex crazy bħala ideat, eh? Le. Inkunu ċepp. Ehm, nsajjar kollox fuq il-barbecue. Ehm. X'għandna, x'għandna? Mela, bażikament għandna baguette mimli bil-carbonara sauce. Ehm, ukoll għandna pineapple imdawwar bil-bacon, bil-honey glaze, kif ukoll hemm omelette bil-Cumberland sausages biex indaħħal elementi tal-English breakfast, jiġifieri l-elementi kollha tal-breakfast, u ukoll hemm paste bil-mushrooms and garlic. F'idejk Marvin. Marlon, il-platt tiegħek. Mela l-platt tiegħi semmejtu Breakfast Duo. Ir-raġuni għaliex għandi żewġ tipi ta' sort of deconstructed breakfast. L-ewwel baguette huwa toasted baguette omelette bil-parmesan cheese, grilled mushrooms, beef sausage u sun-dried tomatoes u Sauce bil-maple syrup, rice vinegar u soy sauce. U t-tieni pakkett huwa daqsxejn iktar Mexican, għandi guacamole, pico de gallo, chorizo, cream cheese u sauce bil-lime and chilli. Enjoy, Chef!

Osama Chef jilħaq jaħsibha ftit. Jiena minn hawn nixtieq nirringrazzja l-isponsors kollha illi għinuna ntellgħu din il-produzzjoni illi bil-mod il-mod qed tasal fi tmiemha.
Lura għal The Malta Barbecue League, l-iktar biċċa eċitanti, fejn issa, kif għadnilkom fil-bidu, sudden death, illi wieħed minn dawn l-erba' finalisti, għax huma l-finalisti tagħna, ħa jieqaf hawn, it-tlieta l-oħra jibqgħu għaddejjin biex jagħmlu żewġ rounds oħra biex naraw min hu r-rebbieħ. Chef, ħa nkun qed nitolbok tgħidli l-aktar platt illi jogħġbok illejla.
Naqa' diffiċli il għaliex kien hemm tnejn li laħqu l-istess punti. Kien hemm Ray George u anke Marlon li fil-kreattività, fil-preżentazzjoni, fl-execution u anke fit-togħma ġew impar. Mela ħaqqkom ċapċipa naħseb ejja. Jirrikebni ftit, għandna tnej fl-ewwel post. Għandna tnej fl-ewwel post. Kien hemm Ray George li fil-kreattività ehm, u fl-execution ġab 8 out of 10 u fil-presentation u fit-taste ġab 9 out of 10. Alright? Ehm, Umbat kien hemm Marlon li fil-kreativita, fil-presentation u l-execution 8 out of 10 u fit-toma 10 out of 10. All right? Sewwa.
Mela awtomatikament bħala tim sħiħ kważi tistgħu tgħidu illi ħa tibqgħu għaddejjin. Grazzi ħafna Għawdex għadu b'saħħtu ħafna. Grazzi ħafna. Jonqos Daniel u Mauro Kurżità kbira, Chef. Jien ħa nitolbok tgħidli l-inqas platt, l-inqas breakfast illi laqtek illejla.
L-inqas breakfast li laqatni llejla illi stennejt minn kif spjega l-affarijiet stennejt l-iktar li kelli expectations kien Daniel. Il għaliex il-kreattività tiegħu Fil-platt kienet six out of ten. Meta spjega u qal li ħa jagħmel il-baguette bil-carbonara, stennejt xi ħaġa forsi naqra aħjar, setgħet tkun naqra iktar mimlija, kellu naqra kellu naqra il-platt fuq in-naħa tal-baguette kien naqra mielaħ. Però il-presentation kienet five out of ten. L-execution kienet seven out of ten u t-togħma kienet five out of ten. Biss meta kien qed jaħdem naħseb l-iktar wieħed li kien jidher organizzat.
Daniel, grazzi ħafna talli kont magħna. Thank you. Kont kompetitur validu ħafna. Ħa ntuk, grazzi għall-Bolt Food ħa nkunu qed nagħtuk voucher t'għoxrin ewro biex Tkun tista' tiekol u mhux issajjar. Grazzi ħafna u prosit. Grazzi. Prosit. Prosit Mawro. Awtomatikament Chef jgħaddi Mawro jibqa' mat-top three tagħna. Il-pirrones għadhom hemmhekk u forsi ttina ftit spjegazzjoni ta' kif mar il-platt tiegħu, Chef. Mawro kellu bħala kreattività kien eight out of ten. Il-platt kien preżentat tajjeb ukoll, eight out of ten. Bħala execution ukoll eight out of ten u bħala togħma Eight out of ten, jiġifieri kien kien qiegħed hemmhekk.
Grazzi Mauro u prosit.
Chef, grazzi talli ġejt. Bħas-soltu ħadna gost, tajjeb. Imma jiena nammirak għax ħin iċ-ċajt ħin iċ-ċajt imma mbagħad ħin l-ikel, ġifieri naħseb l-uniku chef li hawn li qatt tieħu n-noti, il-punti u hekk kollox, kollox organizzat. Ifhimni, jiena bniedem ċajtir minni u imma meta niġi għax-xogħol. M'hemmx, m'hemmx.
Jiena nispera li nerġa' narak fil-finali wkoll. Tarani żgur. Se jkollhom biċċa uġigħ ta' ras ikbar issa dawk li għaddew għaliex mhux xef wieħed imma hemm iktar x'tikkuntentaw. U l-Barbecue League jerġa' imexxina b'ġimgħa oħra u nitilfu kompetitur ieħor. B'dieqa, eh, nħejt, però baqa' tlieta. U d-darba li jmiss jibqgħalna tnej biss, jiġifieri arawh. Eżatt, u dawn huma l-finalisti. U xi ħadd minnkom jekk tippruvaw fil-Facebook jew inkella fuq il-website taqtgħu min ħa jkun ir-rebbieħ, jista' jirbaħ il-barbecue mogħti lilna grazzi għal Heinz. Barra minn hekk għandna dawn il-kxejjen hawnhekk illi qed nirkantawhom dik il-kelma u l-offerti jibdew minn ħamest elef ewro, nofshom, nofs dawn il-flus li intom ħa toffru, se jmorru għal Grill for a Reason grazzi għal B'Goal Europe li jissapportjaw dina l-inizjattiva li jgħinu lil dawn it-tfal ta' Ħaiti li sfortunatament wara traġedja spiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom imma almenu U mingħajr skejjel. U mingħajr skejjel, dik li kont se ngħid, din l-organizzazzjoni tibnilhom l-iskejjel biex ikunu jistgħu jitgħallmu l-iskola. Il-prezz oriġinali tagħhom huwa ta' sittax-il elf ewro, jiġifieri iktar ma jitla' iktar nieħdu pjaċir għaliex ħamsin fil-mija l-oħra ħa jagħżilha min jirbaħ il-bid u jkun qed jagħżel hu proprju lil min ħa jitla', karità, f'Malta jew Għawdex. Raġuni oħra għaliex għandkom ikollkom il-ktieb tar-riċetti għax anki s-sank anke għall-breakfast ssibnielkom. Għandna problema għax ikollna ndaħħlu żewġ riċetti dil-ġimgħa, mhux waħda. Ejjija, rridu naraw kif ħa nagħmluha dik. Jiswa għoxrin ewro, ħamsa minnhom imorru għar-Richmond Foundation.